Hoy ny nambaran'ny Tenin'Andriamanitra raha novakiana ny lohateny teo manao hoe Nanome izany Jesosy aza ny rany be dia be ho an'i Petera. Ry hava-malala, ny Andriamanitra izay toriako aminao eto dia Jesosy Kristy. Io Jesosy izay toriako aminao io, tsy dia rarahian'olona loatra io amin'ny fiainany. Tsy dia mataitran'ny olona loatra izy io amin'ny fiainany. Inona ny antony? Tsy fantatr'olona loatra ny tena momba an'izy io. Tsy fantatr'olona loatra ny tena toerana misy azy. Fa raha fantatr'olona io dia ho fanomahan'olona tokoa tahaka ny tao anatin'ny baiboly hoe rehefa fantatr'olona ny tantarany dia nifanizina nihaino azy ny olona. Fa rehefa tsy hain'ny olona izany dia tsy mba mifanizina ny olona fa ialany lavitra tokoa eo amin'ny fiainany. Teto aza inona nataon'i Jesosy io? Nanome hazandrano be dia be an'i Petera izy. Te hiteny soa mahafaly aminao aho fa izany Jesosy, Andriamanitra izay nirahan'Andriamanitra Ray izany, dia tonga hitondra famonjena sy fanafahana ary tonga ho amfarapiana. Izy no miteny manao hoe, Mangataha dia homena hianareo, ary na inona na inona angatahanareo amin'ny anaran'ko Jesosy dia ho azonareo izany. Io Jesosy izay itoriako aminao io dia Andriamanitra mpanome io. Tonga eto amin'ity toerana ity ianao amin'izao fotoana izao. Fantatro fa manana ny fahaseranana mianjady anao ianao. Mety ao ny tsy fanananao vola, ao ny tsy fanananao fahasalamana, Aoka fa rarànao fiadanana, aoka fa rarànao fiainana tanteraka. Katsahanao izany, tediavinao izany, dia iny amonoanao tena mihitsy iny mitady azy zary isan'andro isan'andro, nefa tsy mety mahita anao manak'alina mandritry ny andro maro. Fa androany, mitory aminao aho ny amin'i Jesosy Kristy manao hoe, Izy ihany no afaka hitondra sy fanomezana anao izany. Teto ary dia nomen'i Jesosy hazandrano be dia be Petera. Mino aho fa raha mba hikasika anao koa izany Jesosy izany dia mba afaka hanome zavatra be dia be ho anao ihany koa Izy eo amin'ny fiainanao. Apetrakintsika ny fanontaniana, fa inona moa ny antony nanomezan'i Jesosy an'izany hazandrano be dia be ho an'i Petera izany? Tsika dia namaky tenin'Andriamanitra teo. Dia izao ny voasoratra atao hoe. Nandritry ny alina i Petera nitady an'ilay hazandrano fa tsy nety nahita ary tsy nety nahazo na inona na inona. Nitady izy tahaka anao mitady io amin'izao fotoana izao. Mitotototo atsy, mitotototo arỳ, mitotototo miakandrefana, miala atsimo, nefa ianao na ny feonao anefa dia tsy misy afa-tsy ny hoe sarotra ny fiainana Tena tsy mba trondro e Tanombara Hery tena tsy hita ze tany iale satria maty satria tsy azonao le zavatra ze diavinao fa ity kosa Jesosy nanome izany napetraka ara fanontaniana inona ny antony natonga an'i Petera tsy azo aza ny rano raha nitotototo nandritrin'ny alina izy apetrakitsika ny fanontaniana moa ve Petera ry Havamalala no tsy mahay manarato moa ve Ny ranomasina nanoloan'i Petera ve no tsy nisy hazandrano intsony? Moa ve ny fitaovana nampiasain'i Petera no efa tsy mety? Raha ireo fanontaniana telo ireo no andeha hovaliana hoe tsy mahay manaratsy ve Petera? Ny ranomasina nanaratoany ve no tsy nisy? Sa ny fahaizan'i Petera mihitsy no tena tsy marina na fitaovany tsy mety? Tsy azoko ekena izany fanontaniana izany. satria ny antony, matoa izy nanarato mandritrin' ny alina dia olona efa vana nampanaratoana. Ary raha ny haratony koa no jerevana, dia Jesosy mihitsy no niteny taminy hoe, Artsahy ny harato nampiasainao. Dikan'izany, tsy ny harato no ratsy, fa ilay fitaovana ny tsy fantatra hoe inona ny antony. Ary ihany koa, anontaniana hoe, Raha masina ve ny tsy misy ajanà antony? Tsia, ianao vao manana sy tsy ho tena karàna ny asa andranomantsy atsara raha masina izany.